Ɛnyina afahyɛ bi na wɔyɛ ma wɔn a wɔyɛ kua. Kua wɔn a wɔyɛ nnɔbae. Yɛka kua a, obi a ɔde dane nea ɔsosɔ wo mu ayi akum adwuma bi a, ɛno na yɛfrɛ no ɔwɔ mu. Saa bere no yɛ bere a nananom srɛ na wɔma kua kɔba na wɔhyira wɔn dade.

na yɛasrɛ nhyira ama Kuafo especially sɛ na yɛabɛyɛ a ɔkɔ ba ha yi na yɛasrɛ sɛ Kua nyɛ adwuma na mfa nnua mpa mmra Ghana ɛne Mpatoma mu. Nti yɛsrɛ nhyira ma Kua Hene. Yɛhyira nhyira ɛwɔ ha a aman ne ɛmu nyinaa yɛ nhyira a ne yɛsrɛ ma Kua Gyayabaa.

Enti, ada towns deɛ mentumi nkasa ho pa na menim wɔ me kurom no ho sɛ yɛdi afahyɛ ahodoɔ pii. Yɛwɔ baako yɛfrɛ no Ogumotwira na yɛwɔ baako yɛfrɛ no Mpɔlgo.
Eh, ayɛ sɛ afe yi mode mode aka ɛyɛ Cocoa Festival no. Eh, mpakyɛw, is there any reason anaa?
Nea yɛde kaa ho ne sɛ because wohwɛ abakwasɛm a, sɛ kwashiorkor a kokoo baa na ha ɛna obeduae. Aha na asow na akɔ Ghana man nyinaa. Enti. Yɛpɛ sɛ Ghanafo nyinaa hu sɛ yɛwɔ kurow hɔ a ɛyɛ ma nkurɔfo. Kurow ma nkurɔfo no na egye Ghana si hɔ. Aah sɛ yɛka Opoku a ɛna egye Ghana no si hɔ na ɛde nhyira ma yɛn. Enti yɛde aka ho. Ɛbɛyɛ afe biara de yɛde bɛka ho na aboa yɛn nyinaa.
Nti mpakyɛw dɛn na aka akyerɛ mampɔnfo a ɛwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛe nyinaa? Ɛka no sɛ, nea ɛka ne sɛ woyɛ mamponi a ɔwɔ anigye sɛ ɔyɛ Biafrani san yɛ mamponi because yɛn afahyɛ yi deɛ ɔha ne yɛn na yɛn anigyesɛm yɛ ɛyɛ aman ne ananom gya to wɔ man eh, Okuapene mu no mampon yɛ kurow a yɛdi ho papaapa nti woyɛ mamponi ama w'ani gye wawawa ho saa saa nyɛ hwe koraa sɛ kwaso kɔkɔ a kukuo baeɛ no Yɛn yɛn asase yi so na kokoɔ no fifi yɛ atrɛw abɔ nti mampɔmbi yɛ wɔ abakɔsɛm oguaman otitiri oguaman a woka wobɛka mampɔn woka Ghana a woka wobɛka mampɔn nti kuro mampɔn akuapem kontonkye no yɛyɛ kuro a yɛwɔ abakɔsɛm na ebi na yɛfrɛ no mpɔn mu ebi na ɔkyena yɛreyɛ a yɛfrɛ no konko heritage a last year na ɛyɛ adeɛ ɛba bɛda hɔ afɔ nti ɛyɛ ɛyɛ abakasɛm ɔmampɔn no yɛ kuro a woyɛ mampɔn no bi a sɛ wowɔ abakasɛm wɔ history bi a ɛkɔ yɛ ho ban ɛde yɛ kɔ n'adeɛ nti na wohu ha nyinaa nyɛ yɛ amaa ne yɛ amaa mmerɛ ɛbɛyɛ hɔ nti mpakyɛ final question going forward no uh, do we look at say sɛnea afi yɛde mpɔwɔ hum na attach koko festival no Saa na afei ɛba abɛyɛ fiti ɛnnɛ de rekɔ anaasɛ ɛyɛ nananom nananom decision but okay. this year we decided sɛ yɛbɛtumi de aka mpɔn mu na ayɛ baako ama nti ɛbere kɔ anim yɛ bɛtesa na yɛbɛtesa but in this year no yɛreyɛ na next year ɛyɛ ade bi a yɛbɛsɛ yɛyɛ no kɔkɔɔ de yɛne aban mu bɛnfo bɛkasa na ayɛ National yɛ ɔyɛ MP wɔ hɔ a yɛde bɛto anim na waka wɔ parliament ama yɛn ne ayɛ no national day a yɛbɛ celebrate no the whole Ghana yɛbɛyɛ wɔ wobɛ read wobɛyɛ statement wɔ parliament na aboa yɛn nyinaa because abakwasɛm woyɛ no hwee yie history yɛ history mampo akuapem ɛna kuku bae takwasi aha ɛna yɛ asase egyee no mampɔn ɛna yɛhyiraa no ɛna aso aba wɔ nti Yɛkɔ anim no, yɛbɛbɔ mmɔden ayɛ na aboa Ghana. Yɛda ase paa.